An. Joël.
Haut schléisst sech ee Krees, vun deem vill Leit vläicht geduecht hunn, dat en sech ni giff schléissen. An du erkläers eis elo, wat fir ee Krees dat ass a wéi dee sech geschloss huet. Ganz gären.
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit. Vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, Freides Mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Moien a wëllkomm bei enger neier Episode vun Méi wéi Sex. Bei mir ass haut eng al bekannte Stëmm, dir hutt se wahrscheinlech genau sou vermësst wéi ech. Anne, du bass erëm do, oder du bass op d'mannst als Special Guest do. Dat fannen ech total léif, dass ech ëmmer erëm mol däerf op Besuch kommen. Ech hunn et e bësse witzeg fonnt, wou s de dat elo gesot hues mat deem Krees, wou d'Leit sech net geduecht hätten, dass e sech schléisst, well dat kléngt e bësse sou, wéi wa jidderee gemengt hätt, ech giff mäi Studium ni ofschléissen. Dat hunn ech zwar tatsächlech och eng Zäitche geduecht, mee Gott sei Dank ass déi Zäit méi laang hier. Jo, also ech si wéinst mengem Studienenn bei iech. Mhm.
An däi Studienenn, dat huet eppes mam Podcast ze dinn? Genau, also d'Thema, wat ech a menger Masteraarbecht behandelt hunn, dat hunn ech jo och scho ganz e bëssen ugekraazt eigentlech mam Robin an der Folleg iwwer Sex Education. Op dat Thema wär ech ni gestouss, wann et de Radio Ara net géif ginn a wann et de Sex. Podcast net giff gin. Ok lo sin ech wirklech, bon ech wees et schon, mee ech denken dat jidfereen wahrscheinlech schon e bësse virwëlzeg ass, wourëms ass et da gaangen an denger Masteraarbecht? Also et ass ëm Sex am Radio gaangen, also le net Journalistinnen a Journalisten déi matenee schlofen, mee tatsächlech doriwwer wéi een iwwer Sex On Air schwätzt. A wat eebe witzeg ass, an dat ass den Zesummenhang mam Sexpodcast, dat ass, wou ech ugefaangen hu beim Sexpodcast, dat war jo bei der zweeter Staffel, do krut ech vun enger Mataarbechterin vum Radio Ara eng Kéier esou an engem Konzeptgespréich gesot, mir sollten ëmmer esou matenee schwätzen, dass et eebe Kolleeginnen a Kolleege sinn, déi ënnereneen diskutéieren, a mir sollten net esou en Expertegespréich raushänke loossen. An du gouf gesot, Maach et net wéi d'Molitor Pefers. An deemools, jo, ech hu mech gefrot, ween ass déi Fra, well ech hat hiren Numm einfach nach ni héieren. An ech hu gemierkt, ech sinn do ëmmer wéi kleng Kanner, deenen s de sees, géi do op kee Fall hin. Dat hunn ech deemools scho cool fonnt, da genau de Contraire vun deem ze maachen, wat Erwuessener soen. An ech sinn zwar elo selwer erwuessen, mee ech maan et nach ëmmer esou. Dat heescht, ech wollt wëssen, ween ass déi Fra a firwat solls s de net esou schwätze wéi si? An dunn huet eng absolut impressionant Rees ugefaangen, well. Déi Damm war ënner anerem Presidentin vum Planning Familial virun iwwer 40 Joer. A si ass ebe Gynekologin a si hat um rtl eng Radiosendung, an där si opgekläert huet. An dat war dunn den Ufank. Dat heescht, si huet am Fong e Sexpodcast gemeet, iert et de Sexpodcast gouf? Genau, ier et Podcasten am Allgemenge gouf. An ech soe lo mol esou, also wa mir denken, et giff heiansdo nach Leit ginn, déi sech beschwéieren an iergende blöde Message op Instagram schreiwen, obwuel mer dovun zimlech verschount gi sinn, also deemools, wou déi Madamm dat gemaach huet, do huet et nach e bësse méi zackeg geflaamt zu Lëtzebuerg. Dat heescht, si hat zwar Fans, mee si hat och ganz, ganz, ganz vill Géigner.

den Nolauschtererinnen an Nolauschterer ze hëllefen. Du soos elo schonn, d'Madame Molly Tropeffer wär Presidentin vum Planning Familial. Ech hat effektiv och schonn, ech menge well mer déi selwecht Gespréicher haten zum Sexpodcast an wéi e soll sinn oder wéi en net soll sinn, vun hir héieren. Ech wosst, ok, déi huet iergendwann enker eng Sendung um rtl gemeet iwwer Sex. Vill méi weess ech elo awer net iwwer si an déi meescht vun eisen Nolauschtererinnen wahrscheinlech och net. Kanns de eis kuerz e bëssen zielen, ween déi Madamm war? Also si ass 1929 gebuer a si huet schonn einfach fir déi deemoleg Zäit eng ganz spannend Ausbildungskarriär gehat. Also soe mer esou, et war deemools wierklech net onbedéngt immens konventionell, dass s de dann déi Doktesch-Ausbildung oder de Studium an Ugrëff geholl hues. Bei hir ass et, fannen ech zum Beispill, och ganz spannend, dass hiren eegene Papp sech dofir agesat huet, dass seng Duechter huet kënnen Doktesch ginn. An dunn huet se en zimmlech laange Parcours gemaach, huet sech och ëmmer niewent hirem Studium selwer weidergebilt. A wat ech dobäi eeben och nach spannend fannen, dat ass, si war mat engem Dokter bestuet. An si huet zwou Duechteren ebe kritt a si war Mamm. Awer fir si war ëmmer kloer, datt dat professionellt Liewe weider muss goen a virun allem och dat soziaalt Engagement. Also et war, also wann ee sech méi mat hir beschäftegt, mierkt een, dat war ni eng Alternativ, do iergendwéi hanner dem Häerd ze verweilen, wéi den deemolege Cliché et éischter gär gehat hätt. Also si war. onkonventionell an huet huet sech duerchgekämpft. Also si ass bis haut fannen ech en extrem spannend Beispill. An wat ech vläit do nach dobäi ka soen, wann der iech elo wierklech fir hir Persoun selwer interesséiert, et gi jo och vill aner Fuerscherinnen zu Lëtzebuerg déi si kennen an déi sech mat hir beschäftegt hunn. Et gëtt zum Beispill op fraendag Punkt lu gëtt et eng kleng Biographie van hir, also sou kleng Angaben déi ee sech nach uliese kann. Lo hun ech gesot si huet eng Sendung iwwer Sex gemeet um rtl, dat stëmmt awer esou net ganz. Also fir déi Leit déi sech lo froen wouhiere se dat Hannergrondwëssen hunn, ech hunn dem Anne seng Masteraarbecht, ech meng dat kënne mer awer scho verroden, korrekt duergelies. Dat heescht ech hunn déi Saachen all schonn eng Kéier gelies an dofir mengen ech sinn mer och op d'Idee komm fir gemeinsam doriwwer ze schwätzen. Also muss een dobäi soen, du hues se och net nëmmen eng Kéier gelies, ech mengen, du hues en zimlech wahnsinnege Prozess mat duerchlieft, mat Kapitelen, déi honnert Mol d'Plaz gewiesselt hunn. An also muss een dobäi soen, hautdesdaags, wann s de op der Uni Tréier eng Geschichtsaarbecht schreifs, dat sinn 80 Säiten an du kanns iwwer déi Fra Honnerte vu Säite schreiwen. Dat heescht, de Joël huet mech an den Héichten an den Déifte begleet an dofir muss ech soen, dat war eng ganz wäertvoll Hëllef. Déi wënschen ech och jidderengem aneren, dee sech fir eng Masteraarbecht entscheet. Ok, wourop ech elo eraus wollt, war, Et gouf net just eng Sendung, mee et gouf der dräi. wann ech dat richteg am Kapp hunn. Dem derzäitegen Erkenntnisstand zu folgen, also et gouf effektiv, déi Sendung, déi ech haaptsächlech ënnersicht hu war Léift a Partnerschaft, domat huet alles ugefaangen, 79. Do muss ee lo soen, dat géif de Kader fir haut extreemst sprengen, mee also si huet déi Sendung zesumme gemaach mat enger anerer Organisatioun, Déi war ganz anescht gepolt wéi de Planning Familial. Déi hat e vill méi kathoulesche Framing an déi hunn schrecklech Sträit kritt an där Sendung, well se ganz ënnerschiddlech Usätz hate fir Mënsche Saachen ze erklären an fir doriwwer ze schwätzen, wat een de Mënschen iwwerhaapt däerf erklären. An dunn hunn déi Sträitmanie kritt. An so lo mol, Gott sei Dank fir mech, huet d'Madame Molitor Peffer duerfe weiderman an déi aner wollten onbedéngt eng eege Sendung an och do muss ech soen, Gott sei Dank kruten se se net. Mee dat ass lo meng ganz perséinlech an net meng wëssenschaftlech Meenung. Also do gouf et grouss Konflikter, déi tatsächlech am Radio selwer ausgedroe goufen och. An an den Zeitungen, also do kann een och nach ganz vill ausserhalb vum RTL-Archiv oder vum CNA-Archiv, besser gesot, kann ee sech do och nach aner Saachen ukucken. Et kann een d'Luxemburger Wort aus den Achteger liesen, online, dat ass fräi zougänglech. Do kënnt Der Iech déi Konflikter eleng schonn an der deemoleger Zeitung duerchliesen an do huet et, wéi gesot, also et huet geflaamt, et huet richteg geflaamt. Ka mer gutt virstellen, datt deemools d'Fatzen zimlech geflu sinn. Wéi, wéi kënn, wéi kënne mer eis esou eng Sendung virstellen? Also wann ech dat elo ulauschtert, huet si do einfach e bëssen dozéiert, huet si Froe beäntwert, war et e bësse sou alles. Si hat och, mengen ech, heiansdo Special Guests, oder? Jo, dat koum méi spéit. Also um Ufank huet et haaptsächlech doranner bestanen, datt méischtens eng RTL-Mataarbechterin mat hir geschwat huet. An ech weess net, ob déi dat gewollt gemaach huet oder net, mee si, si huet immens wéi déi Fragenstellende fungéiert. Also d'Moderatorin huet esou de Publikum, dee virum Radio sutz, ersat, andeem se deelweis ganz einfach Froe gestallt huet a gesot huet, Jo, ma do gëtt jo dëst a jénes behaapt, wéi ass dat dann, ass dat da lo wouer oder net? Dat heescht, jo, si huet si dann ugeschwat mat hire Froen an dann huet si dat erkläert. Also et war e bësse sou wéi eng Berodungssituatioun, déi s de soss am Safe Space vun engem Cabinet, vun enger Praxis bei engem Gynéco oder enger Gynekologin hues. An dat hu si u sech an de Radio verfracht. An et ass och dorëm gaangen ze soen, et gëtt keng domm Froen. Wann dech eppes beschäftegt, dann trau dech onbedéngt en Dokter oder eng Doktesch unzeschwätzen. well mir kënnen doriwwer diskutéieren. Also dat heescht, si ass schonn als Expertin ëmmer do opgetrueden. Si war och eng zimmlech grouss Perséinlechkeet an eng grouss Erscheinung. A se hat och hir ganz eege Strengt, wa se heiansdo gesot huet, d'Leit sollen dëst oder jenes net maachen. A jo, dann hu si u sech dat Berodungsgespréich do stattfanne gelooss, sou kann een dat soen. Si war streng, mee se hat awer och ganz vill Matgefill an och ganz vill. Fangerspëtzegefill fir op Leit hir Ängschten anzegoen. Well si war meeschtens streng mat de Leit, wann si hinne gesot huet, Dir sollt iech net schumme fir all déi Saachen. Do konnt se ganz duerchsetzungsfäeg sinn, wa se sot, Schimmt, hätt näischt a Gespréicher verluer. well eise Kierper wär eppes Natierleches. Dat kléngt jo schonn e bësse sou wéi dat, wat mir hei am Podcast zielen. Mir sinn zwar meeschtens net streng, mee dat, wat s de elo gesot hues, datt ee sech net muss schummen, datt Kierper eppes Natierleches sinn an datt ee sech net fir säi Kierper soll schummen, dat si jo Saachen, déi mir och zielen. Iwwerhat hues de mer wärend dengem Prozess krut ech heiansdo sou e Sneak Peek, datt s de mer iergendeppes geschéckt hues, was de grad erëm héieren hues, wat wat der opgefall ass, wat iergendwéi spannend war. An oft hu mer du gemeinsam festgestellt, dat et eebe ganz vill Gemeinsamkeete gi mat Méi wéi Sex, Saachen, déi eeben deemools schonn richteg waren, déi et haut nach ëmmer sinn. Hues de där Gemeinsamkeeten eigentlech vill festgestallt? Also et si
wäit méi Gemeinsamkeeten, wéi datt et Ënnerscheeder gëtt. Dat ass ower elo, wat ech soen, dat ass elo zum därzeitegen Zäitpunkt graff iwwert den Daum gepeilt. Also ech wäert mech a menger Fuerschung, well ech wäert weider dozou fuerschen, nach vill mat deene Vergläicher beschäftegen. Mee intuitiv kann ech elo mol soen, déi Gemeinsamkeete sinn deelweis esou krass, dass de, wann s de d'Opname lauschters an du weess net, dass se 40 Joer al si, kéint ee sech bal denken, mir hätten d'Madamm Molitor-Peffer bei eis am Sex-Podcast sëtze gehat. Also si hätt super an eis Ekipp eragepasst, muss ech éierlech soen. Wann s de erlaabst, ech soe vläicht éischter d'Ënnerscheeder, well där sinn et der vill manner. Also et muss een einfach drun denken, déi Sendung ass wéi gesot Enn de Siwwenzeger erauskomm an et gouf deemools aner Saachen, aner, ech nennen et elo mol Brennpunkt-Themen Dat war also kuerz dono, wou AIDS op de Plang koum. Dat war esou déi, si huet an där Zäit ganz vill geschafft, wou Kandesmëssbrauch als Thema opgetaucht ass. Si huet sech fir déi Saache vill agesat. Si huet zu enger Zäit sech fir Prostituéierter agesat, wou s de wäit dovun ewech waars, déi Persounen als Sexaarbechter oder Sexaarbechterinnen ze bezeechnen. Mee si huet fir immens vill Saache Grondsteng u sech geluecht. Also dat heescht, dat, wat sech Haaptsächlech Ënnerscheed, dat ass, datt et puer Theme gouf, déi deemools méi aktuell waren, déi haut manner aktuell sinn. Wat awer deelweis och schockant ass, dat ass, si huet deelweis Saachen traitéiert, déi deemools gebrannt hunn an déi och haut einfach nach brennen. An dat ass dat, wat ech esou krass fannen. Si huet ëmmer gesot, all Stadium vun der Sexualitéit vun engem mënschleche Wiesen ass natierlech an normal. A mir solle Mënschen eng natierlech Entwécklung zougestoen, esou wéi jiddereen a sengem Rhythmus schafft. A wann ech mer kucken, dass si deemools scho gesot huet, dass kleng Kanner eng Sexualitéit hunn an dass een där bejoend soll géigeniwwer stoen a mer einfach haut nach kämpfen an haut nach Politikerinnen a Politiker hunn, déi sech dogéint wieren an, Sexpädagogen a Pädagoginnen ënnerstellen, se wéilten d'Kanner früh sexualisieren, dat fannen ech schockant. Also dat ass en zimmlecht Aarmutszeugnis fir dat, fir wat si sech deemools agesat huet a wou mer haut einfach nach heiansdo gefillt kee Schrëtt weider sinn. Also. Do gin ech nach emmer net richteg domadder eenz. Ah, mee fir dann op d'Gemeinsamkeeten ze schwätzen ze kommen, si huet sech immens dofir agesat, datt et e wäertfräie Vocabulaire gëtt. Si huet d'Problematik wéi mir och erkannt, datt de op Lëtzebuergesch eng ganz Rei Schwieregkeeten hues, well de Leit Begrëffer net bekannt sinn, dass d'Leit déi wëssenschaftlech Begrëffer net kennen, dass de Schimpfwierder hues, déi mat Genitalien ze dinn hunn zum Beispill oder sexuellen Orientéierungen, déi de Leit méi geleefeg si wéi all Term, dee méi wäertfräi kéint sinn. An dat louch hir ëmmer immens staark um Häerz. A wat ech zum Beispill schrecklech léif fannen, dat ass, si huet, si huet zum Beispill ënner anerem fir d'Klitoris heiansdo Loschtknäppchen gesot. Also si huet sech och, also si huet ëmmer drop bestanen, dass de vill medezinesch Terme benotzt, mee si huet awer trotzdem och gesot, wann et, wa mer géife gemeinsam nei Wierder erfannen, déi et op eng positiv Aart a Weis beschreiwen, da wär dat total okay. An duerfir fannt ech de Loschtknäppchen einfach immens léif. Also dass een deen selwer kann drécken, dass deen aner Leit kënnen drécken an dat ass ganz spannend. Dat ass awer e bëssen eppes wat hirer anerer Philosophie oder engem Saz deen se oft gesot huet e bëssen entgéint kënnt, dee Knäppchen, well se jo awer vill iwwert dat Bild vum Kierper als Maschinn geschwat huet. Do hues de absolut Recht. Also si huet och ganz vill Kapitalismuskritik an hiren Ausführungen deelweis. Also et ass immens spannend, wéi ëmfaassend si Sujeten ugepak huet. Also si huet et fäerdeg bruet, iwwer anatomesch opzeklären an de Leit esou Funktionalitéiten ze erklären an awer mat anzebannen, dass mir Mënsche sinn, déi innerhalb vun enger Gesellschaft liewen, wou d'Gesellschaft selwer sech géigesäiteg krank ka maachen an dass mer eis gesellschaftlech Rolle reflektéieren an a Fro stelle mussen an datt Saache wéi Relioun eis kënnen op eng Aart a Weis beaflossen, déi eis eventuell blockéiert. Also et, si hat en immens holisteschen Usaz, deen een heiansdo haut nach net untrëfft bei verschiddene Leit, also souwuel bei Patientinnen a Patienten, wéi bei ärztlechem Personal u sech. An dat hunn ech och ganz spannend fonnt. An dat probéiert de Sexpodcast jo och ëmmer erëm. Also net nëmmen iwwer de Kierper als solch ze schwätzen, mee och iwwer Kierperlechkeet an Politik a sou weider a sou fort. Mhm.
Du hues elo Reliounen eng Kéier ugeschwat. Du hues och ugeschwat, datt et am Ufank e Grupp gouf, mat deem se zesumme Sendungen gemeet huet, deen immens kathoulesch war. Dat ass eppes, wou ech haut elo d'Gefill hunn, do si mer nëmme esou vill dovunner betraff, vläicht zum Gléck, dat d'Relioun esou e grousse Stellewäert an der Gesellschaft huet an dat och déi kathoulesch Kierch esou e groussen Afloss op d'Sexualitéit, soen ech emol am grousse Ganzen, op dat Denken iwwer Sexualitéit vun den eenzele Mënschen huet. Dat ass da awer en Ënnerscheed, deen zimmlech grouss ass a wou ee sech vläicht haut guer net méi esou virstelle kann, wéi wéi dat am Fong deemools war, wéi grouss deen Afloss vun der Reliounen a virun allem vun der kathoulescher Kierch op d'Sexualitéit vun deem Eenzelen war. Wat ech ganz spannend fannen, dat ass, si huet sech jo fir d'Ausliewe vun der Sexualitéit vun alle Mënschen agesat. Dat heescht, si huet sech zum Beispill fir Homosexualitéit agesat, awer och fir Sexualitéit am Alter, also dass et do keng Diskriminéierung gëtt, behënnert Mënschen a sou weider a sou fort. A wat do dobäi kënnt, dat ass, si huet jo ähnlech e bësse wéi de Sexpodcast, hat si och eng Community. Also d'Leit konnten no der Sendung uruffen, se konnte Bréifer eraschécken. A si huet méi wéi eng Kéier an der Sendung dovu bericht, dass si Bréifer krut vun eelere Leit, déi soen, Ech hu Joren, sexuell Jore verluer, Also ech hunn wäertvoll Zäit a mengem Liewe verluer, well ech selwer blockéiert war, well déi Laascht an deen Drock an déi Schimmt sou op menge Schëllere gelastet huet. Dat heescht, et koum einfach duerch den deemolegen Drock an déi Hyperpräsenz vum Katholizismus zu Lëtzebuerg koum et immens oft net dozou, dass Leit iwwerhaapt Froe gestallt hunn oder dass hinne suggeréiert gouf, dëst a jéines ass knaschteg, dat an dat däerfs de net maachen. Dech selwer kennen ze léieren an däi Kierper unzepaken ass net ok. Also et muss ee wierklech dozou soen, also ënner anerem déi Organisatioun déi déi Sendung mat hir gemaach huet, also dat war d'Action Familiale et Populaire, déi huet sech immens doriwwer beschwéiert, datt d'Madame Molitor-Peffer vill iwwer Masturbation geschwat huet an der Sendung. Déi huet dat net, dat huet sech net geziimt deemools. An dat ass einfach, also wat d'Madame Molitor-Peffer ëmmer erëm gesot huet, dat ass déi Blockagen, déi verursaacht ginn doduerch, datt mer eis géigesäiteg soen, iwwer wat mer net schwätzen dierfen, wat mer net fillen dierfen. Dat huet si ëmmer immens kritiséiert an do konnt si och onmoosseg rose ginn. Also si war immens gebilt, si war immens bibelfest, si huet sech scho wierklech intensiv mat Glawen ausenaner gesat. Also si huet ni Leit jugéiert, déi gleeweg waren, mee si huet et problematiséiert, datt déi kathoulesch Sexualmoral einfach Mënsche vill méi schued, wéi datt se hinnen eppes bréngt. Also ech hu jo virdru elo gesot, ech si frou, datt déi aner keng eege Sendung kruten. Dat kann ee vläit och nach anescht formuléieren. Ech hunn déi Inhalter, déi si deelweis vermëttele wollten, einfach och zimmlech schiedlech fonnt. An duerfir soen ech, wann déi nach méi Verbreedung fonnt hätten, weess ech net, ob dat elo der Bevëlkerung zu Lëtzebuerg immens gehollef hätt, mental gesond ze bleiwen. A wat ech och interessant fannen, dat do soll nämlech elo kee Mëssverständnes entstoen, Also si hat hir eege Meenung an déi huet se ëmmer fräi eraus gesot, mee si huet ëmmer d'Leit dozou ermutege wëllen, sech eng eege Meenung ze bilden an dat hunn ech immens wichteg fonnt. Also si hat hire Background, si wosst u wat si gleeft, si wosst fir wat si sech asetzt, mee si huet ëmmer erëm de Leit gesot, hei dir musst selbstbestëmmt liewen, dir kënnt selwer denken a wann ech gleeft, wa sech eppes fir Äech net gutt ufillt, sief et am sexuelle Beräich oder och ausserhalb, dann erhieft Är Stëmm a maacht eppes dofir. Du hues jo lo vill Zäit mat de Sendunge vun der Madamm verbruecht. An, bon, ech weess, dat et ëmmer erëm Momenter gouf, wou s de iwwerrascht wars, an dat et awer och ëmmer erëm Saache gouf, déi witzeg waren. An ech hoffen, dass de vläicht déi eng oder aner Anekdot oder Zeen, déi et esou gouf an deene Sendunge mat eis deele kanns, déi mer, wou mer vläicht selwer kënnen enker staunen oder laachen.
Also ee Beispill, wat mer elo afält, dat ass en trauregt Beispill, mee et ass awer och e staarkt Beispill. Dat ass, si huet eng Sendung gemaach iwwer Vergewaltegungen an du krut se dono ganz vill Feedback zu där Sendung mam, mat de Vergewaltegungen. An du krut se gesot vun hiren Nolauschtererinnen an Nolauschterer, déi. Si giffen de Fraen, also betount de Fraen, dobaussen den Tipp gi, se sollen net esou vill Autosstopp maachen. A si seet dann an där Sendung, ma si géif dat awer nawell allerhand fannen, datt de Fraen dovunner géif ofgerode gi well eng Fra, déi géif Autosstopp maachen, déi wéilt schliisslech beim Bensinn participéieren, mee net mat hirem Kierper. an an ech hunn et interessant fonnt, well si eben ëmmer gesot huet, hei et ass net, datt d'Frae elo de Réckzuch mussen untrieden, well d'Welt esou geféierlech ass, mee mir mussen eis Gedanken doriwwer maachen, firwat d'Welt geféierlech ass a wat kënne mir an der Erzéiung vu Kanner zum Beispill maachen, fir datt si net geféierlech Wiese gi fir iergendeen aneren. An ech fannen et ëmmer erëm beandrockend, well si hat eng immens classy Roserei. An ech mengen, dass si huet déi, déi Roserei immens gutt kanaliséiert a gutt ëmgesat. An ech mengen, dass de déi Roserei an dengem Engagement och heiansdo brauchs, well s de verstanen hues, firwat déi Cause esou wichteg ass. Mee si ass net aggressiv gewiescht mat anere Leit, mee du hues gemierkt, dat war e Motor, wou si einfach sech gesot huet, hei ech loosse mech net ënnerkréien an ech maachen dat. An ech muss do och dobäi soen, wat ech mega witzeg fannen, dat ass, si gëtt am éischte Superjhemp Comic gëtt si verbrannt op engem Scheiterhaufen als Hex. Serieux?
An
hir Kanner, also hir erwuessen Duechteren hu mer dat erzielt an hir Duechter ass esou stolz dee Moment wou se dat erzielt. well se weess, dass d'Cartoonisten, déi dat gemoolt hunn, dass déi dat mat Humor gemengt hunn. Also déi ware méi ja, ja, ja. Team Molitor Peffer wéi Team Pafen. Mee äh, dat ass krass an ech meng du brauchs Energie an du brauchs Mut an Duerchhaltevermögen an dat ass dat wat mech wierklech impressionéiert also so dass sie einfach dat Gespräch ëmmer rëm agaangen ass an ëmmer rëm gesot huet hey, egal ween zu mir seet ech soll de Bak halen ech maachen et net Also dat, dat ass eppes, wat mer am Kapp bleift. Also 1984 war et, mengen ech, huet si eng Sendung gemaach um éischten Abrëll an dunn huet se gesot, dat wär eng Schmunzelsendung. A si huet do net wierklech Witzer erzielt, mee si huet erzielt, mat wéi enge Mëssverständnesser Leit bei hinne gelant sinn am Planning familial. Also dass Leit heiansdo ganz komesch Iddien haten, da bei hir ukoumen a se da Gott sei Dank Problemer opkläre konnten oder Mëssverständnesser kläre konnten an esou weider a sou fort. A wéi gesot, si hat Verständnes fir déi Leit. Also si hat zum Beispill eng Kéier eng Patientin, déi do war, déi huet gemengt, se hätt en Tumor am Intimberäich, bis sech erausgestallt huet, dass déi Fra zum Beispill einfach net wosst, dass dat hir Klitoris wär. Oh. An do konnten se deen, dee Problem opklären. Si haten awer och, et goufe Leit, déi hu gemengt, well Planning familial heescht, déi sozen da mat hirer Duechter, déi ass baussen am Auto bliwwen, an da sinn d'Elteren erakomm an da soten se, jo, mir hätte gär e Staatsbeamte fir eis Duechter. Se ass och ganz brav a se ka gutt botzen. Oh. Jo, also alles Méigleches, zimmlech absurd, mee si huet dat eben ëmmer op eng gutt Aart a Weis dann opgefaangen an opgekläert. An an där Sendung huet si Och iwwert d'Präisser vun Hygiène-Artikelen fir Menstruatioun ebe geschwat. An dunn huet se dann esou e Witz erzielt, dass déi zwou Persounen an de Buttek ginn an déi eng keeft sech da Binden an déi aner keeft sech just Watt. An da freet déi eng déi aner, Firwat Keefs du dat doen dann? An da seet si, Jo, et ass ze deier, ech dréien en da léiwer selwer. A wat ech witzeg fonnt hunn, dat ass, si hat natierlech en immens ausgewiehlte gepfleegtene Jargon, deen si geschwat huet, mee si hat heiansdo esou déi Momenter dotëschent, wou si op eng immens witzeg Aart a Weis, esou e bësse graff, war, an dat huet si immens nahbar gemaach, dee Moment. An si konnt sech och selwer, mengen ech, also dat ass op d'mannst mäin Androck duerch d'Fuerschung, si wosst a wéi enge Momenter se sech selwer misst sérieux huelen an a wéi enge Momenter et heiansdo och mol eng ganz gutt Saach ka sinn, sech selwer net esou eescht ze huelen an anere Mënschen eng Hand ze ginn. An wéi gesot, also ech hunn schonn eng Kéier gesot, ech fannen, si huet einfach eng immens spannend Virbildfunktioun, déi bis haut wierklech nach nowierke kann. Eppes, wat mir wierklech am Kapp bliwwen ass, dat ass een Zitat, wat eben an denger Aarbecht ass, wou si driwwer schwätzt, wéi een iwwer Sex schwätze soll. An ech mengen, do schwätzt se och virun allem als Doktesch, déi seet, jo, oft wëssen d'Patientinne guer net, iwwer wat ech schwätzen, well se déi Begrëffer net kennen. an wou se dann quasi dozou oprifft eng eng nei Sprooch oder iergendwéi eng eng nahbar Sprooch ze erfannen mhm. oder halt Begrëffer ze huelen, déi jiddweree ka verstoen, awer wéi s du scho soos, ouni dat déi iergendwéi pejorativ gemengt solle sinn. An dat mhm. hunn ech iergendwéi, ech hunn dat immens spannend fonnt. Dat war dee wierklech d'Gefill, déi déi déi Fra hat wierklech schonn sou eng opkläresch oder bal eng Missioun. Mhm fir rauszegoen an an d'Welt an d'Leit opzeklären an se awer och selwer ze ermächtegen. Ech muss immens laachen heiansdo iwwer mech selwer, well ech jo sou stolz war, wou ech dann iergendwann am Laf vun den leschten 10 Joer de Begrëff vun der Sexpositivitéit kennegeléiert hunn. An da kënns de der jo selwer, dat ass saupenibel dat elo zouzeginn, mee weess de kënns der der jo awer ëmmer e bësse progressiv vir, also wa mer éierlech zu eis selwer sinn, weess de, da denkst de, oh wow, ech si modern, ech. sinn fortgeschritten, fortschreitend, whatsoever, weess der, da lauschters de sou eng Sendung, déi 40 Joer al ass, an du sees eis un, wann ee sexpositiv war, da sinn et ënner anerem si an och ganz, ganz vill aner engagéiert Leit aus där Zäit. Ech mengen einfach, dass engem emol huet missen opfalen, dass do net de Sexpodcast eleng d'Welt nei erfënnt, mee dass et dat schonn eng Kéier gouf. Ass jo eigentlech immens spannend. Et seet immens vill doriwwer aus, wat sech an deene leschte 40 Joer verännert huet a wat net a wéi vill Pain sur la planche nach ass. Also sou, ech hoffen, dass et net nach eng Kéier 40 Joer dauert an ech hoffen net, dass een iwwert de Sexpodcast a 40 Joer eng Masteraarbecht schreift an einfach mierkt, déi lescht 80 Joer ass näischt geschitt. Mee et kann ee soe, si, a wéi gesot, och aner wichteg politesch Mouvementer aus där Zäit, déi hunn Viraarbecht geleescht, déi muss weidergefouert ginn an et däerf ee sech och dobäi genau sou wéineg de Mond verbidde loossen, wéi si et sech net verbidde gelooss huet, Saachen unzeschwätzen. Ech hu lo hei stoen, Ginn et nach Lektiounen fir haut, déi s de aus där Aarbecht, déi s de lo gemeet hues, giffs matzéien? Ech mengen, eng hu mer lo schonn héieren. Ech weess net, ob s de nach aner. Lektiounen oder gutt Schlusswierder fir eis hues, déi ee kann erauszéien aus der Beschäftegung mat deene Sendungen? Ech knäppen et un un e Post, dee mir als Podcast, wou ech nach dobäi war, gepost hu während Corona. An dat war deen, dee Sproch, Du bass net alleng. An dat war jo ee vun deene Social-Media-Posts, deen am allerméigste geliked gouf, seit et de Podcast gouf. A si huet wierklech immens vill Géigewier erfuer. Also si ass bekämpft ginn, si ass bedrot ginn. Also do ginn et extrem vill ellen Erfarungen, déi si gemaach huet. A si huet awer trotzdeem net opginn. A Also et muss ee jo och soen, also ech sinn iwwerzeegt dovun, datt si haut nach interessant Aarbecht géif maachen. Si ass leider verstuerwen 1999, well se en Autosaccident hat, deen net selwer verschold war, mee si, ech mengen, ech si sécher, datt si och an hirer Pensioun wierklech nach laang weider gekämpft hätt. An ech fannen, dat wat si vermëttelt, dat ass, datt dat Net-Opginn immens, immens wichteg ass. An ech fannen, datt dat, wat si vermëttelt huet, dat ass souwuel fir Sexualpädagoginnen a Pädagogen, fir Journalisten, déi sech heimat beschäftegen, fir Fuerschender, mee och einfach fir sexuell Wiesen als solcht, dat, wat si do vermëttelt huet, ech mengen, dat kanns du op jidderee e Stéck wäit transponéieren a soen, hei, gëff net op an Engagement lount sech an et lount sech, de Mond opzemaachen. Natierlech hunn ech déi Aarbecht do an engem wëssenschaftleche Kontext gemaach, mee ech muss soen, datt si mir och als Mënsch einfach Mutt gemaach huet, dat ze liesen. Einfach ze mierken, hei do huet een, obwuel en der schrecklech op d'Bomm krut, huet einfach weidergemaach. An dofir ass et déi, déi kämpfe wëllen, sief et fir sech selwer oder fir d'Gesellschaft, déi kënnen duerch si vermëttelt kréien, hei, maach virun gëff gas an du bass eben net alleng. Dat ass elo dat wat ech aus där der ganzer Saach mathuelen an ech hoffen dass vläit och deen een oder aneren oder dat anert virum Radio, Endgerät, whatsoever sech och e bëssen ermutegt fillt. an de Bak net hale wäert. Dat ass e schéint Schlusswuert. Ech soen der villmools Merci, Anne, fir deng Erklärungen, Erzielungen, Matdeelungen zu denger Fuerschungsaarbecht an ech hoffen, dat mer dech awer dann deemnächst erëm eng Kéier däerfe begréisse bei Méi wéi Sex fir dat engt oder anert Thema, wann s de vläicht nach méi geforscht hues oder wann et ëm iergendeen anert Thema geet, wat dech besonnesch interesséiert. Et war mer eng Freed an jo, ech denken, et ass ëmmer gutt, fir eng Kéier zréckzeblécken, fir ze kucken, wat et alles scho virun eis gouf a sech inspiréieren ze loossen a wéi s du sees, net opzeginn, och an Zäiten, déi méi schwiereg wierken. Ech soe Merci, dass ech hunn dierfe kommen. Also et kéint een doriwwer stonnelaang schwätzen, mee ech si frou, wann Der elo en éischten Echantillon krut. A wéi gesot, Merci, dass ech ëmmer erëm däerf op Besuch kommen. Maacht gutt. Ciao ciao.
Ass dat normal? Ass dat normal? Ass dat normal?
Ass dat normal all Dag ze masturbéieren? De Mee ass Masturbatiounsmount. Vill Mënschen a verschidden Afe masturbéiere sech oder anerer awer d'ganzt Joer iwwer. D'Masturbatioun ass eng Aart vu Self-Pleasure, also eng Aart a Weis sexuelle Pleséier ze spieren. Beim Masturbéieren stimuléiert ee seng eegen oder engem anere seng sexuell Organer, virun allem d'Vulva an d'Klitoris, de Penis oder den Anus. Et kann een och aner Kierperdeeler mat abezéien, zum Beispill d'Brëscht oder d'Hoden. De Masturbatiounsmount Mee gëtt et säit 1995. Deemools huet US Surgeon General, d'Persoun, déi an den USA d'Recommandatiounen zu der ëffentlecher Gesondheet kommunizéiert, gesot, datt Masturbatioun een natierlechen Deel vun der mënschlecher Sexualitéit ass an dëst an de Schoule geléiert soll ginn. Dorops hin huet déi Persoun missen zrécktrieden. Fir hiren Asaz ze feieren, gëtt säitdeem de Mee d'Masturbatioun thematiséiert. Ëmfroen no masturbéieren 95 Prozent vun de Männer an 72 Prozent vun de Fraen. D'Masturbatioun bleift bis haut ee kontroverst Thema. Ass et gutt ze masturbéieren? A wa jo, wéi oft? Verschidde Leit soen, datt Masturbatioun ongesond ass, et ka blann maachen oder impotent an dass Abstinenz besser ass an hunn dowéint den No Nut November als Entités gegrënnt. Wann ee Leit freet, firwat se masturbéieren, nenne se oft déi nämmlecht Grënn. Masturbéieren hëlleft beim Aschlofen oder fir Stress ofzebauen. Beim Masturbéieren gëtt Dopamin fräigesat, wat erkläre kéint, firwat et hëlleft, Stress ofzebauen. Prolaktin hëlleft gutt anzeschlofen. Doriwwer eraus schëtt d'Gehier aner Endorphiner aus an dofir fillt Masturbéiere sech gutt un an hëlleft de Schmäerz ze linderen. Bei Persoune mat Uterus hëlleft Masturbéieren zum Beispill manner Krämp beim Menstruéieren ze hunn. Bei Persoune mat Penis hëlleft Masturbéieren d'Immunsystem ze boosten an och géint Prostatakriibs. Dëst, well de Sperma reegelméisseg ejakuléiert gëtt a sech net ustaut. Reegelméisseg masturbéieren hëlleft och, d'Spermaqualitéit gutt ze halen, einfach well de Sperma frësch a jonk bleift. Bei all Persoun hëlleft masturbéieren, d'Muskelen am Pelvis ze trainéieren, wat eis staark mécht an zur sexueller Gesondheet bäidréit. Masturbéieren dréit och dozou bäi, dass d'Becken an d'Genitalien gutt duerchblutt ginn, wat mécht, dass se méi laang jonk a knackeg bleiwen. Ausser de gesondheetlechen Avantagë kann Masturbéieren och der Bezéiung hëllefen. Andeems ee masturbéiert, léiert ee sech selwer a säi Kierper besser kennen. Et entdeckt een dat, wat engem Pleséier gëtt, Dëst kann hëllefen, beim Sex mat aneren méi kloer ze kommunizéieren, wat ee wëll a wat sech gutt ufillt. Duerch d'Masturbéiere kann een och Stamina opbauen an den Orgasmus besser kontrolléieren oder erauszögeren, falls een dat wënscht. Masturbéieren, sech ee rofhuelen, sech féngeren, sech ee klappen, rubbelen, ass also gesond, deet gutt a mécht eis frou. Dëst ass ouni Limitt ze genéissen, soulaang d'Genitalien net wonn ginn oder wéi dinn. Et soll ee sech och Hëllef sichen, wann d'Masturbéieren een Impakt op d'Aarbechtsliewen oder d'Sozialliewen huet. Vill Spaass beim Wichsen, ech hoffen et huet geklappt.
Hallo, hei ass nach eng Kéier de Joël mat enger klenger Ukënnegung. De 25 Juni feiere mir gemeinsam mat iech den Ofschloss vun der véierter Staffel an dat maache mer wéi gewinnt mat Workshops an mat enger Live-Sendung vum Podcast. Dat Ganzt ass zu Esch am Bâtiment 4. Mir bréngen also de Sex an d'Kulturhaaptstad. All d'Infoen zu de Workshops, den Auerzäiten a wéi der iech umelle kënnt, fannt der op sexpodcast.lu. Mir gesinn eis also de 25 Juni zu Esch